il-prezentazzjoni ta' Ruben hija dwar l-irwol ta' dialetti fit-tiswir tal-identità Maltija.
Mela, jiena min-naħa tiegħi minn xi ħaġa li hija multikulturali ħa ngħaddi għal xi ħaġa li hija iktar konservattiva bażikament. U fil-fatt ħa nitkellem fuq il-varjetajiet tajjeb li għandna fis-soċjetà tagħna stess f'dak li għandu x'jaqsam mal-lingwa. Issa, din l-istampa togħġobni ħafna għalfejn għaliex jiena twelidt Għawdex titkellem d-djalett tas-Sannat b'mod partikulari u d-djalett, speċjalment f'Għawdex, huwa ta' influwenza kbira sa minn meta nitwieldu. L-istess, jiġifieri, japplika għal min jitkellem bid-djalett f'Malta u d-djalett barra minn Malta, jiġifieri. Imma kien ikun hemm qisu xi ħaġa li Jekk xi ħadd jgħid xi ħaġa b'mod differenti, jiġifieri huwa differenti minnek, huwa parti minn komunità oħra. Issa f'dan il-każ qegħdin naraw varjazzjoni fiha li hija lessikali, tajjeb, imma fin-naħa tiegħi u kif ħa nitkellem iktar 'il quddiem, id-djalett ma jitkellimx biss fuq varjazzjoni li hija marbuta biss bejn kelma u oħra u d-differenzi bejn il-kliem, imma hemm affarijiet oħra li jikkostitwixxu d-djalett, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam il-ħoss. Issa, id-djalett, jiena min-naħa tiegħi l-qasam tiegħi mhuwiex as such is-soċjolingwistika, tajjeb, imma hija l-fonoloġija u l-fonetika. Imma sabiex inti mbagħad tidħol għal dik il-ħaġa, trid titgħallem min huma l-informanti, min huma l-parteċipanti li ħa jieħdu sehem biex inti mbagħad tinvestiga l-ħoss tal-varjetà tal-djalett partikulari. Għalfejn? Għaliex meta wieħed jiġi biex jitkellem ma' lingwa, ovvjament ma jistax ma jorbotiex mas-soċjetà li titkellimha u Fil-fatt kien hemm il-preżentazzjoni titkellem hawn li saret qabel titkellem fuq din il-ħaġa wkoll. Fl-istess ħin hemm relazzjoni tajjeb bejn il-lingwa u l-aspetti soċjali tajjeb li l-kelliem juri, jikxef u u jitkellimha għalfejn? Għaliex il-lingwa meta niġu biex nitkellmu meta nitkellmuha mhux biss nagħtu informazzjoni dak li nixtiequ ngħaddu, tajjeb li ssemmih imma ngħaddu bla ma rridu informazzjoni oħra li mhijiex komunikattiva. Hija soċjali, turi inti minn fejn int, jiġifieri jekk inti ħa titkellem bid-djalett f'kuntest jiġifieri fejn id-djalett mhuwiex postu, pereżempju f'dan il-każ jekk jiena ħa nitkellem bid-djalett, kieku nara uħud minnkom jitbissmu. Għal liema raġuni? Għaliex mhuwiex f'postu. Għalfejn? U nkun qiegħed nagħti stampa tiegħi, tajjeb, li ħafna drabi tkun negattiva. Għalfejn? Għax id-djalett ħafna drabi huwa marbut ma' xi ħaġa li tmur li hija tiddevja, tajjeb, min-norma. Allura meta jiġi l meta ssemmih tajjeb jisma' xi ħadd jitkellem bid-djalett f'kuntest tajjeb fejn mhux suppost mhux mhux suppost ah fejn id-djalett jistona sa ċertu punt tajjeb allura jibda jieħu ideat ta' int min int. U għal dik ir-raġuni ikun hemm ħafna nies li jekk ovvjament jafu jitkellmu l-lingwa standard, jgħaddu għal-lingwa standard. Għalfejn? Għaliex inkella jkun iġġudikat b'mod negattiv li jew ma jafx skola tajjeb jew li hu raħli u fil-fatt nassoċjaw id-djalett ma' xiex? Ma' nitkellmu xi ħadd jitkellem bl-Imgħawweġ, tajjeb? Imgħawweġ mhix xi ħaġa dritta, jiġifieri xi ħaġa li tmur kontra n-norma jew xi ħaġa jew qed ikisser, tajjeb, jiġifieri xi ħaġa li qiegħda hemmhekk, tajjeb, imma inti mhux qed tużaha b'mod proprju. Għal dik ir-raġuni jekk xi ħadd ma jużax id-djalett, tajjeb, f'dan il-każ, fil-kuntest tiegħu jiġi ġġudikat b'mod negattiv. L-istess ħaġa imbagħad, kif imbagħad issa ngħaddu iktar 'il quddiem, jekk xi ħadd jitkellem b'varjetà oħra, speċjalment pereżempju f'dan il-każ il-lingwa standard, tajjeb, f'kuntest fejn huwa mistenni li xi ħadd jitkellem bid-djalett, jiġi ġġudikat b'mod negattiv ukoll, jiġifieri speċjalment f'Għawdex. Tajjeb, jiġifieri jekk jiena immur fil-komunità lingwistika il-komunità Għawdxija. Tajjeb jekk jiena ħa nitkellem bil-Malti, ħa niġi ġġudikat b'mod negattiv għalfejn għaliex il-kuntest dak il-każ ma jitlobx li jiena nitkellem bl-istandard u ma nitkellem bl-Għawdxi. Tajjeb. Issa, il-kelliem tad-djalett, tajjeb, x'impressjoni għandna tiegħu? Per eżempju fil-każ tagħkom, ehm, x'impressjoni għandkom ta' kellim ta' djalett? B'mod liktar in ġenerali. Xi ħadd li ħafna drabi huwa assoċjat li huwa ignorant, tajjeb li ma jaf skola sa ċertu punt taf qed tagħmel hekk
dik is-sena għaddi għalija.
Ekku. Ma nassoċjajiex assolutament ma l-ignoranza, sa' kem ma jkunx xaħat, per eżempju, iktar minn 60 sena, li ma kellux l-opportunità li

Kieżti taf tgħidli? Ġifieri aħna meta konna mmorru nistaqsu fl-irħula, dak li ma kinux jitkellmu jagħżlu li ma jitkellmux bid-djalett. Għalfejn? Għax jgħidu li mhuwiex sabiħ jew jinstema' ħażin u ma kienx hemm persuna jew oħra.

kienet edha titkellem ġviri literalment kont ta' dialett, ġviri li dialett ma tix tużax għax mhuwiex assoċjat ma xaħat li jaf l-iskola għax mhux pulit. Tajjeb, ehm, apparti dan imma jridu niftakru l-fatt li il-kellim ehm, fl-istess ħin ehm, ma jibqax jitkellem bl-istess mod kif kif kif xisma kif ikun twielet għalli ma raġuni għaliex il-kellim tajjeb ħajamilha ma' nies differenti u, skont il-bżonn, ħa ibiddel, tajjeb, il-lingwa, il-varjetà li jitkellem. Jiġifieri jiena tgħallimt il-Malti standard tajjeb nitkellmu l-iskola u sakemm sa ċertu punt għax għadni ma żgur li m'iniex ċert tajjeb li ma nitkellmux b'mod daqshekk perfett, tajjeb, jiġifieri għadni ma drajtx wara daqshekk żmien ngħix Malta sakemm bdejt nużah ħafna. Tajjeb, dak kont nużah biss fil-kuntest ta' skola u lanqas essax fi klassi. Għalfejn? Għaliex filwaqt li l-lezzjoni kienet tkun tal-Malti, xorta konna nitkellmu bl-Għawdxi u l-istess l-għalliema tagħna kienet tkellimna bl-Għawdxi wkoll. Tajjeb, u apparti dak, jekk xi ħadd ovvjament jibda jaħdem f'kuntest internazzjonali lanqas jibqa' jagħżel il-Malti imma jibda jitkellem bl-Ingliż ukoll, jiġifieri mbagħad ikun affettwat ukoll mhux biss minn varjetà oħra li hija Maltija imma ukoll barranija. U dak kif inħossni jien u kif kont ħa ngħaddi għal dik il-ħaġa li qal Keith, f'liema sens il-fatt li Il-kelliem ta' djalett huwa konxju ta' x'ħa jgħid u li ħa jkun iġġudikat sa ċertu punt meta jitkellem bid-djalett. U l-iktar li nara affaxxinanti li semma li semma Keith hija li nara minni, jiġifieri meta jkun hemm xi ħadd li huwa Għawdxi fejn allura jintalab li jkun hemm li jkun hemm konverżazzjoni bl-Għawdxi. u fl-istess ħin maġenbi u kien hemm xi ħadd li huwa Malti, allura naf li waqt li jiena qed nitkellem bl-Għawdxi xi ħadd ikun qed jiġġudikatni min-naħħa l-oħra li ħa nitkellem bil, bil x'ismu, bid-djalett, u vice versa, jiġifieri jiena ħa nitkellem bil-Malti ma' xi ħadd li huwa Malti u xi ħadd qed jiġġudikani għax huwa Għawdxi, tajjeb? Jiġifieri dik hija xi ħaġa hello nigusta u x'ismu. U nixtieq li xi darba jkun hemm studju fuq din il-ħaġa. Għalfejn? Għaliex meta xi ħadd jitkellem bid-djalett, ħafna drabi jkun komdu li jitkellem mal-kelliem. U fil-fatt, forsi jkun hemm xi ħadd li tafu, speċjalment ejja nibqgħu fuq l-Għawdxin u l-Maltin għaliex mhux dejjem il-każ ta'. Imma meta l-Għawdxin, pereżempju, jibdew iħossuhom komdi jitkellmu ma' xi ħadd li huwa ħabib tagħhom, u jkun Malti, ħafna drabi jibdew jaqilbu jew jibdew jgħaddu xi kelma jew frażi bid-djalett. Għalfejn? Għax id-djalett xi ħadd li ħa jitkellmu huwa għaliex huwa komdu miegħek għax jaf li mhux ħa jkun iġġudikat. Tajjeb, pereżempju Aquilina u l-istudjużi barranin li kienu marru Għawdex biex jistħarrġu l-istudju tagħhom fil-aħħar tas-sebgħinijiet, Kienu marru biex biex isibu r-rajn, jiġifieri ħoss li kienu jafu li kien jeżisti fl-għarb, wieħed mill waħda mil-lokalitajiet, u ma kinux sabuha. Jiġifieri għalfejn? Għaliex huma kienu kelliema ta' varjetà oħra bħal bħall-istandard, tajjeb, jew bl-Ingliż, u ħassewhom li kienu ħa jkunu ġġudikati u ħadd ma qala. L-istess mod, u sfortunatament minħabba f'hekk qiegħda tinqata', Hija l-ke tad-djalett tax-Xewkija, pereżempju, naraha fiż-żmied tal-lum. Ġifieri filwaqt li Għawdex, nista' nitkellem iktar fuqha iktar tard, ħadd ma jiġġudikak jekk inti titkellem bil-varjetà djalettali tiegħek f'dak li huwa kontest ta' vokali, jekk inti tuża konsonanti differenti inti ħa tkun iġġudikat. Bħal in-nies tax-Xewkija, ġifieri pereżempju hemm ħafna mill-ġenerazzjoni ż-żgħira li ma jużawhiex il-ke. Għad fadal ukoll ta' jiġifieri imma qiegħda tinqata'. U min-naħa l-oħra, issa kemm jien u issa qegħdin korva jew ma' dawk l-istudjużi wkoll li kienu ħarġu d-djalett tar-raħal rispettiv minn fejn kienu joqogħdu huma. Aħna konna sibnieha iktar faċli għal liema raġuni għaliex aħna konna tkellimna magħhom bid-djalett in-nies, allura l-fatt li aħna tkellimna tkellimna iktar magħhom bid-djalett ħassewhom iktar komdi jitkellmu magħna allura d-djalett seta' joħroġ u aħna stajna nanalizzaw dak li xtaqna li nanalizzaw u anki kif jiġifieri meta konna mmorru nitkellmu ma' man-nies u nistaqsuhom fuq il ċertu fuq il l-istudji li qegħdin insiru bħalissa mill-università konna nqlbuha djalett ħalli huma tajjeb ma jħossuhomx iġġudikati. U hemmhekk nasal għall-punt. Allura x'inhu eżattament id-djalett? Tajjeb, id-djalett ħafna drabi nibdew mid-differenza bejn djalett u aċċent. Tajjeb, ħafna drabi fil-Malti, għalina, id-djalett huwa l-aċċent differenti li għandhom ċertu djaletti, jiġifieri l-mod ta' vokali differenti li jużaw jew il-mod kif jużawhom id-djaletti. Imma djalett mhux biss xi ħaġa fuq livell ta' ħoss biss, imma hija xi ħaġa li hija marbuta fuq lessiku, tajjeb, hija marbuta ma' sintassi, hija marbuta fuq kull livell tal-lingwa. Issa fil-Malti din il-ħaġa kemm hija kbira? Ovvjament minħabba l-qrubija anke ġeografika għalfejn għax Malta hija post żgħir. Tajjeb, mhux ħa nsibu daqshekk differenzi, imma jinsabu. Tajjeb? U dik hija l-iktar ħaġa affaxxinanti u għalfejn għandna niddeskrivuhom bħala djaletti iżda mhux aċċenti. Tajjeb għax li kieku bqajna fuq biss fuq livell ta' ħoss, kieku dawk huma aċċenti biss, imma mill-istudji li saru Instab li hemm differenzi wkoll li huma fil-kliem, differenzi li huma fil-morfoloġija, fil-grammatika, tajjeb, u fil-binja tas-sentenza u l-bqija. Ara u minn hemmhekk ngħaddi għad-differenza bejn lingwa, tajjeb, u djalett. F'liema sens? Pereżempju n-Norveġiż u l-Iżvediż huma Iż-żewġ lingwi nazzjonali tan-Norveġja u tal-Isvezja rispettivament huma meqjusin bħala lingwa, imma jinftehmu bejniethom, jiġifieri jekk xi ħadd li huwa min-Norveġja jitkellem ma' xi ħadd mill-Isvezja, għalkemm ħa jkun hemm differenzi fl-aċċent, tajjeb u differenzi ovvjament fil-lessiku u l-bqija, xorta waħda ħa jinftehmu. U l-istess ikun hemm l-istess ħaġa hija bejn l-Urdu u l-lingwa tal-Ħindi. Tajjeb, u mbagħad min-naħa l-oħra il-Kantoniż u l-Mandarin Huma meqjusin bħala Ċiniż ukoll, huma meqjusin bħala djaletti imma m'għandhomx x'jaqsmu xejn ma' xulxin. Tajjeb, jiġifieri la għandhom fonoloġija li hija l-istess, jiġifieri l-ħoss, la għandhom vokabolarju li l-istess u jekk xi ħadd ħa jitkellem bil-Mandarin u xi ħadd ħa jitkellem bil-Kantoniż, mhux ħa jinftiehem. Jiġifieri, imma għalfejn pereżempju dawk huma meqjusin bħala bħala djaletti meta ma jinftehmux, meta min-naħa l-oħra l-oħrajn huma meqjusin bħala lingwa? Għaliex il-lingwa mhija xejn ħlief varjetà oħra. Tajjeb, hija varjetà li kif ehm, jiddeskrivuha l-lingwisti, ehm, it is a dialect with a fleet and an army. Tajjeb, jiġifieri xi ħadd li għandu saħħa politika, tajjeb, jagħżel dik il-varjetà partikulari sabiex tirrappreżenta nazzjon sħiħ. Tajjeb, u l-poplu jrid jassoċja ruħu magħha f'dak li huwa kontest, speċjalment dak li huwa miktub. Issa, id-djalett juri varjazzjoni, hemm il-varjazzjoni, il-varjazzjoni jiġifieri li mhux kulħadd jitkellem b'mod l-istess. Hemm il-varjazzjoni bejn mara u raġel, tajjeb, hemm il-livell tal-edukazzjoni. Għalfejn għaliex pereżempju jekk jiena bqajt ma nafx nitkellem bl-istandard ovvjament għax ma tgħallimtux għax jiena tgħallimt il-lingwa tiegħi il-varjetà ewlenija tiegħi hija d-djalett kieku ma kontx inkun ħa naf ma kontx inkun naf nitkellem bl-istandard. U l-istess ħaġa hija li n-nies li jużaw ħafna drabi d-djalett għax jgħixu Għawdex Ma jafux jitkellmu l-istandard b'mod kif naf nitkellmu jien sa ċertu punt. Tajjeb, l-influenza minn djaletti oħra, ġifieri jekk inti jekk għandek missierek jew ommok tajjeb minn djalett minn minn raħal ieħor li u titkellem djalett ieħor ħa tinfluwenzak tajjeb u inti mhux ħa tkun qed titkellem id-djalett il-propja tar-raħal li int tkun qiegħed fih. U l-età, ovvjament, l-età speċjalment minħabba ċertu fatturi oħra bħal ma huma l-edukazzjoni, tajjeb, iktar qiegħda twassal biex id-djaletti sfortunatament jinqatgħu. Issa, dimma, ma tantx daħlet din, mill-limitu ġeografiku, limitu ġeografiku, ġi dan pereżempju huwa studju li djalettali tal-Ingliż ta' Amerikan tajjeb li sar fl-Amerika u tistgħu taraw id-differenzi kollha li hemm, ġifieri m'hemmx ma teżistix biss f'Malta. Tajjeb, u fejn jibda u jispiċċa djalett? Għalfejn? Għaliex ħafna drabi aħna nħobbu nikkategorizzaw xi ħaġa, ġifieri xi ħaġa li hija trid tkun ċara għalina, ġifieri jekk inti xi ħadd mir-raħal ta' Ħal Tarxien, tajjeb, inti titkellem, jekk hu titkellem id-djalett tagħhom, mela inti trid tkun fil-konfini ta' Ħal Tarxien. Tajjeb, jew jekk inti minn ta' Sannat, inti pereżempju ħa titkellem bil-varjetà t'hemmhekk. U Alla jbierek meta jinqabżu l-konfini bi ftit metri, tajjeb, ħa jkun hemm bidla. Tajjeb, meta fil-verità mhijiex hekk. Tajjeb, ġifieri il-limitu ġeografiku huwa impost. Tajjeb, huwa impost b'mod politiku, tajjeb, imma l-lingwa ma tistax tkun mhijiex kundizzjonata mill-politika. Dan l-istess ħaġa meta hemm l-Iżvizzera tajjeb li għandhom il-Ġermaniż tagħhom. Tajjeb li huwa differenti mill-Ġermaniż, imma fl-istess ħin minħabba l-konfini li huma qrib xulxin, jitkellmu l-istess lingwa jew varjetà differenti tagħha. U fil-fatt hemm ukoll id-djaletti li huma hemm differenzi fl-istess raħal. Per eżempju, rajna differenzi bejn Ħal Qormi, parti ta' San Ġorġ, parti ta' San Bastjan. Differenzi lessikali kienu ftit, mhux vera kiesti. Tajjeb, imma sibna xi wħud. U huwa magħruf tajjeb imma għadu ma ġiex studjat li hemm differenzi anke fiż-żejtun, pereżempju, in-naħa in-naħa ta' fuq u n-naħa t'isfel, eżatt. U anki Għawdex jgħidu li li x'ismu hawn li jitkellmu differenti n-nadur. U jien naf għalkemm jiena bħala kelliem tas-Sannat tas-Sannati qatt ma jiġifieri qatt ma tajt każ, imma meta kont nistaqsi lix-xjuħ kienu jgħiduli hemm kienu jgħidu li hemm parti kienu jgħidulha in wara, in wara jiġifieri lil hinn, lil hinn wara nett, jiġifieri maqtugħ għalih. Dak kienu jitkellmu b'mod differenti, jitkellmu b'mod ikrah, kienu jgħidulha jisek qed titkellem minni wara, kienu jgħidu. Jiġifieri konxju tagħha, huma konxji tagħha, imma jiena forsi għaliex issa nqatgħet, tajjeb m'għadhiex teżisti. Issa, kif jista' jiġi analizzat? U għad jista' jiġi analizzat huwa b'mod kwantitattiv għal liema raġuni għaliex kulħadd għandu l-varjetà tiegħu kif jitkellem minħabba xiex minħabba edukazzjoni differenti, ehm, influenzi differenti tajjeb ta' li aħna għandna fil-bagalja tagħna tajjeb u l-inġorru magħna. Allura jekk ikun hemm studju kwantitattiv tajjeb li janalizza numru kbir ta' parteċipanti ta' nies ta' kelliema ta' djalett partikulari u naraw x'inhuma dawk l-affarijiet li huma l-istess nistgħu ngħidu x'inhuwa d-djalett tajjeb u naslu għal dik il-ħaġa. Issa d-diffikultajiet fir-riċerka. Il-problema hija li Kif ħa ssib dawn l-affarijiet? Għalfejn? Għaliex jekk ħa titkellem taħdit spontanju, ħa ssibha diffiċli biex tikkategorizza l-affarijiet li inti qed tistudja. Jekk inti ħa jkun hemm sett ta' kliem maħsub minn qabel, bħal ma kien għamel pereżempju Aquilina, dak li jgħidulu, l-observer's paradox, l-observer's paradox jiġifieri inti tmur b'xi ħaġa bit-tir li inti ħa ssibha. Allura inti ħa qisek qed tisforza bla ma tinduna lin-nies biex jgħiduhielek u tista' ma tkunx hemmhekk. Bl-istess mod ikun hemm xi ħadd li ma jafx li jgħidlek xi ħaġa ġdida, fid-djalett li inti tkun qiegħed tirriċerka u inti isek ma taċċettahhiex. Għalfejn? Għax inti mhux inti ma tkunx qed tistenna li ħa jgħidlek hekk, allura tgħid dan qiegħed jivvinta jew dik hija xi ħaġa li jgħid hu. Imbagħad kemm-il darba, kemm-il darba ġratilna. Ġifieri, pereżempju f'din dak tal-lessika li kont nieħu gost għax l-ewwel tismagħha mingħand l-ewwel persuna U tgħid dan qiegħed qiegħed qiegħed jew jivvinta jew xi djolett tiegħu. Imbagħad tismagħha mingħand xi ħadd ieħor, imbagħad tismagħha mingħand xi ħadd ieħor, imbagħad tibda tikkonvinċi lilek innifsek li dik il-kelma teżisti. Imbagħad hemm dak li jgħidu t-taħdit ikkontrollat li fil-każ tiegħi kont użajt lilu, imma ovvjament dejjem hemm il-metodu differenti u ġifieri ma għandux x'jaqsam, li ma tuża dment li jkunu tajbin, ġifieri t-taħdit spontanju huwa użat ukoll fir-riċerka lingwistika u u xorta waħda joħroġ riżultat interessanti. Issa l-aspetti soċjolingwistiċi wara li ppreżentajt l-affarijiet li x'jagħmel dialett jew le, l-aspetti soċjolingwistiċi li joħorġu fid-dialetti speċjalment ta' Malta tajjeb. U l-iktar differenzi li hemm, hemm differenza tajjeb fil-mod kif l-Għawdxin u l-Maltin iħarsu lejn min jitkellem bid-djalett. Għalfejn? Għaliex xi ħadd li huwa Għawdxi tajjeb, dak li tissejjaħ il-we code. Il-we code jiġifieri għandek il-kodiċi tajjeb inti titkellem bih u inti aċċettat f'dik il-komunità partikolari, l-komunità Għawdxija pereżempju, jekk inti titkellem bid-djalett, imma jrid ikun djalett Għawdxi. Għalfejn? Għaliex il-Maltin min-naħa tagħhom ħafna drabi jħarsu lejn min jitkellem bid-djalett bħala xi ħadd li huwa mir-raħal tajjeb, xi ħadd li huwa assoċjat ma' li ma jafx skola, xi ħadd li jitkellem b'mod antik. U meta l-Maltin jiġġudikaw il-Għawdxin, l-Għawdxin ħafna minnhom jgħidu jgħidulhom għax intom il-Maltin ukoll għandkom djaletti u jinstemgħu koroh u jibdew isemmulhom u jippruvaw ipattu tajjeb għad-djalett li għad-djalett tagħhom li jgħawġu tajjeb l-istandard. Hemm ukoll id-differenza fil-mod kif l-Għawdxin u l-Maltin iħarsu lejn kelliem ta' djalett Għawdxi, li għaddi kemm semmejtilkom, u hemm id-differenza fil-mod kif l-Għawdxin u l-Maltin iħarsu lejn kelliem ta' djalett b'mod inġenerali. F'liema sens, ġifieri xi ħadd li huwa kelliem ta' djalett għall-Għawdxin mhuwiex injorant. Għalfejn? Għaliex l-Għawdxin, anki dawk li huma gradwati li jaħdmu Malta, li huma mlaħqin tajjeb, xorta waħda ħa jitkellmu bid-djalett. Tajjeb, allura jekk xi ħadd ħa jitkellem bid-djalett, mhux ħa jkun iġġudikat b'mod negattiv. Anzi, jekk xi ħadd imbagħad jispiċċa jitkellem bid-djalett, skużawni, bl-istandard tajjeb minflok id-djalett, għaliex pereżempju jkun laħaq tabib jew ikun laħaq avukat, jibdew jgħidu ara din kibritlu rasu. Għalkemm ċertu nies, pereżempju, li huma ta' dik il-klassi, pereżempju, li huma avukati jew tobba, meta kont qiegħed nagħmel riċerka tiegħi, jiġifieri tal-BA, kien hemm nies li filwaqt li kienu jgħidulek li ma jaċċettawx nies li jagħżlu jitkellmu bil-Malti minflok bid-djalett, meta kienu jmorru għand it-tabib u t-tabib kien ikellimhom bil-Malti imma hemmhekk kienu jaċċettawha, jiġifieri kienu jagħrfu d-differenza tajjeb bejn min huwa tal-iskola tajjeb min u min huwa jew tal-iskola imma b'mod moderat imma xorta kienu jagħrfu qisu klassijiet differenti u min għandu jitkellem bid-djalett u min le. Issa, Għawdex huwa komunità lingwistika għalih? F'liema sens? Hemm xi ħaġa li jgħidulha diglossja. Diglossja hija meta jkun hemm żewġ varjetajiet. Tajjeb, tista' tkun tal-istess lingwa, bħalma għandna hawn Malta, jiġifieri l-istandard u d-djalett, u tista' tkun lingwi differenti li jgħixu f'komunità lingwistika waħda. U fil-Malti, tajjeb, il-varjetà dik li hija għolja. naraw l-istandard. U fil-varjetà l-baxxa, jiġifieri f'varjetà għolja, jiġifieri dik li hija użata f'okkażjonijiet formali, okkażjonijiet fejn tirrikjedi xi livell ta' edukazzjoni għoli, okkażjonijiet fejn inti ħa tindirizza lil nies li ma tafx, tajjeb hemmhekk ħa jintuża l-istandard, filwaqt li l-varjetà l-baxxa, jiġifieri l-varjetà li inti tużaha f'kuntest familjari, ħa jintuża d-djalett. Min-naħa l-oħra Għawdex, Id-djalett huwa użat kemm bħala l-varjetà l-għolja u kif ukoll il-varjetà baxxa. F'liema sens? Ġifieri hawnhekk imbagħad fis-soċjolingwistika hemm xi tnax il domain. Tajjeb? B'għadd tlieta minnhom biss, ġifieri ħalli ħalli ma ma nidħolx daqshekk dettall. Pereżempju l-funzjoni u jkun hemm sitwazzjoni formali, f'Malta jkun hemm il-Malti standard u f'Għawdex ikun hemm id-djalett. Ġifieri pereżempju jekk il-qassis ħa jindirizza lin-nies f'Malta ħa jitkellem bil-Malti. Imma f'Għawdex, u tistgħu anki f'hemm ċertu punt tisimgħu l-Isqof, tajjeb, ħa jitkellem bl-Għawdxi. Tajjeb, jiġifieri anki fil-Knisja u l-istess ħaġa anki politiċi, jekk ħa jkun hemm politiku li ħa jindirizza li huwa Għawdxi pereżempju, li ħa jindirizza taħdita tajjeb meeting lil Għawdxin jagħżel li jitkellem bl Għawdxi u l-istess fi kuntest ta' skola tajjeb hemm hemm il-prestiġju il-prestiġju jiġifieri kif inti tħares lejn il-varjetà li qed titkellem biha ehm fil-każ ta' Malta hemm il-varjetà l-għolja hija l-Malti standard il-varjetà l-baxxa hija d-djalett u filwaqt li għal Għawdex il-varjetà l-għolja ejja ngħidulha hekk hija kemm il-Malti standard allura minkejja li hija b'mod maqtugħ u kemm id-djalett. U l-akkwiżizzjoni, l-akkwiżizzjoni jiġifieri meta inti tiġi biex titgħallem meta inti takkwista l-lingwa, jiġifieri minn fejn tiħodha. Fil-każ ta' ta' Malta, il-Malti standard, pereżempju, huwa akkwistat anki mid-dar tajjeb u filwaqt li d-djalett huwa akkwistat mid-dar ukoll. Imma il-Malti Standard jiġi akkwistat mid-dar għalfejn? Għaliex il-ġenituri jagħżlu li ma jridux jgħallmu bid-djalett lit-tfal tagħhom. Għalfejn? Minħabba l-assoċjazzjonijiet negattivi li jġorr miegħu. Min-naħa l-oħra, f'Għawdex, il-Malti Standard dik ħa jiġi mgħallem l-iskola, tajjeb, filwaqt li inti d-dar ħa titgħallem id-djalett, jiġifieri inti l-varjetà ewlenija tiegħek hija d-djalett. Inti ħa titgħallem titkellem bid-djalett, il-Malti inti ħa titgħallem sa ċertu punt titkellmu l-iskola, titkellmu jiġifieri sa ċertu punt, għalfejn? Għax inti jekk lingwa ma tużahhiex, xorta mhux ħa tkun taf titkellimha b'mod ġifieri mija fil-mija. Imma mbagħad ngħid allura x'inhu l-Għawdxi? Ġifieri fis-sens l-Għawdxin jirreferu għal mod kif jitkellmu bħala Għawdxi. Tajjeb minkejja li hemm huma konxji tad-differenzi li jeżistu Għawdex. Jiena jekk ħa ngħid Jekk ħa niġi hawnhekk mhux ħa ngħidlek li jiena nitkellem bis-sannati, ngħidilkom li nitkellem bl-Għawdxi. Tajjeb? U konxju li jiena nitkellem bil-varjetà tar-raħal tiegħi, mhux kwalunkwe Għawdxi. Imma l-Għawdxin qisu hemm xi ħaġa li jużaw id-djaletti ta' Għawdex. Tajjeb? U dawk huma aċċettati u dawk idaħħluk fil-komunità Għawdxija. Tajjeb, filwaqt li jekk xi ħadd jiġi Għawdex u jitkellem bid-djalett imma mhuwiex Għawdxi, tajjeb li n-nies mhumiex abitwati, tajjeb jisimgħu lilu. jiġu ġġudikati xorta waħda. Jiġifieri inti xorta m'intix parti mill-komunità u dik jiġifieri dak huwa studju ieħor li jkun interessanti tara r-reazzjonijiet, l-opinjonijiet tan-nies l-Għawdxin, pereżempju fuq id-djaletti oħra. Għalfejn xi ħadd jiġi jitkellem bi djalett tajjeb Malti u ma jkunx aċċettat bħala komunità fil-komunità Għawdxija? Għalfejn? Għaliex il-lingwa, f'dan il-każ id-djalett, jagħżlek minn Malta, hemm dik id-diviżjoni tajjeb bejn Għawdex u Malta ta' aħna tajjeb u huma, allura jekk xi ħadd jagħżel li jitkellem bl-Għawdxi tajjeb ikun x'ikun id-djalett Għawdxi, inti tifforma parti mill-komunità lingwistika Għawdxija, meta min-naħa l-oħra jekk inti ma tafx titkellmu b'dak il-mod tista' tiġi ġġudikat b'mod negattiv, jew għax titkellem varjetà li skonthom tajjeb il-Għawdxin tistona, tajjeb jiġifieri titkellem jgħidu hu kemm jitkellem ikrah, għalfejn? Għaliex ma jkunux mdorrijin jisimgħu dak it-tip ta' djalett. Jew jaħsbu fil-bidu li xi ħadd li huwa Malti li qed jipprova jidħaq bihom, tajjeb għaliex qiegħed juża d-djalett. Issa, u fil-każ ta' Malta, fil-każ tal-kelliema tad-djalett Malti, n-nies, tajjeb, għandhom sens ta' kburija, l-istess sens ta' kburija tidher Għawdex, tajjeb, jiġifieri inti għandek l-fatt li inti titkellem mid-djalett, inti għandek identità, tidentifika ruħek ma' komunità partikulari. Allura jekk inti twielidt titkellem dik il-komunità, dak id-djalett u kbirt u għext dak id-djalett, il-fatt li inti titkellem bid-djalett ta' dak ir-raħal, mela inti jagħżlek mill-bqija u inti kburi li inti tagħmel parti minn dik il-komunità. Tajjeb? Għalfejn? Għaliex inti tgħix fiha l-ħaġa. Allura jekk ħa tgħix fiha trid tesprimi ruħek ukoll bil-mod kif titkellem dik il-komunità. Issa din il-ħaġa għadha teżisti? Qiegħda tonqos ħafna sfortunatament. Tajjeb. U hawnhekk hemm nasal għal għal xi ħaġa li kien saba in Corvaja meta kien għamel studju soċjolingwistiku f'Marsa Xlok għal masters tiegħu minn għalija kienet l-2011 ġifieri jara kemm għaddew żmien kien xi seba' minn snin ilu. fejn sab diffikultà kbira biex isib parteċipanti ta' età żgħira għaliex minħabba l-konnotazzjoni ħażina li kien iġorr miegħu d-djalett, ġifieri x-Xlukkajr huwa naħseb wieħed minn dawk id-djaletti li għadhom b'saħħithom ħafna fil-komunità ta' Marsaxlokk. Imma xorta waħda ma' tfal iż-żgħar sab diffikultà ta' tfal li jafu jitkellmu biex lukkajr. Għalfejn? Għaliex omm u missierhom tajjeb jiddeċiedu li li jgħallmuhom jitkellmu biss l-istandard. Għalfejn? Għaliex li titkellem bi djalett mhijiex xi ħaġa li hija ta' preġju skonthom. Tajjeb? Issa, Dawn li ħa nuri huma biss studji, huma riżultat ta' jep minn affarijiet, minn riċerki li saru jew li qed isiru biex juru tipi differenti ta' varjazzjonijiet fuq kull livell, fuq kull livell, insomma, fuq tnejn ta' jew tlieta, jiġifieri għax għandna sfortunatament nuqqas kbir ta' studji fid-djalett. Imma fl-istess ħin, filwaqt li Għandna komunità li hija żgħira, komunità Maltija, tajjeb, xorta waħda naraw dawn id-differenzi kollha. Per eżempju, issa n-natu n-naduri, tajjeb, filwaqt li n-naduri għandu erbatax-il vokali, issa n-nati għandu ħmistax, l-unika differenza hija dik il-e. tas-sannati li mhijiex preżenti fin-naduri. Tajjeb, u fl-istess ħin, sfortunatament ma għamiltx slide bir-riżultati, minkejja li hemm daqshekk li huma l-istess, daqshekk, jixxiebħu daqshekk, xorta waħda jagħżlu li jużaw il-vokali b'mod differenti. Dik hija l-varjazzjoni akustika, ġifieri akustika meta inti tistudja l-vokali, dan il-każ, tajjeb, fuq livell xjentifiku, tajjeb għalfejn għax il-vokali għandhom il-kwalità tagħhom u minn hemmhekk jistgħu jiġu mkejla l-frekwenzi tagħhom u jkunu jistgħu jiġu pplotjati, jiġifieri filwaqt li tan-naduri u tas-sannati naraw li hemm differenza f'vokali waħda biss, xorta waħda l-istess vokali għandhom kwalità differenti. Imbagħad hemm li huma l-iktar iktar iktar sempliċi biex tifhimhom li huma riċerki lessikali. Riċerki lessikali għażilt pereżempju hemm ċertu kliem li juri differenzi fis-soċjetà differenzi li jidhru fis-soċjetà b'mod differenti. Pereżempju, Karotewt Sunnarija tara li hija preżenti, pereżempju, f'Għawdex u xi ftit il-Mellieħa. Tajjeb, ma dehret imkien fin-naħiet tan-nofs ta' Malta. Imbagħad, letteralment, kif taqbeż Ħal Qormi, Tibda tisma' sunnarija biss. Il-maġġoranza sunnarija, jiġifieri hemmhekk hemm diviżjoni, tajjeb, bejn ir-reġjuni differenti, jiġifieri għandek is-South, ejja ngħidu s-South u n-North, tajjeb, ta' Malta. U ħafna drabi f'Għawdex iktar milli jgħidu t-sunnarija jgħidu s-sfunnarija. Jiġifieri xorta hemm differenza. Sfunnarija jgħidulha. Imbagħad hemm Id-differenza be kif jgħidu għal vleġġa, vleġġa jiġifieri mhux arrow imma sling mhux sling kif nistgħu ngħidu għal dik? Mhux sling naħseb. La mhux arrow. Insejt x'għidulha. Sbandola, sbandola ta. Slingshot, slingshot, eżatt, eħe dak. Il-wadab, eżatt, ġifieri fil-waqt li L-iktar komuni hija l-blu li kienet vleġġa, pero issa n-nagħat hemm ħafna minnhom li jużaw fajjara u fix-xlukkajr hemm steringa, ġifieri tistgħu taraw il-blokk tajjeb wieħed aħdar u ieħor isfar. U min-naħa l-oħra dik din waħda mill-affarijiet iktar li huma interessanti għalfejn għax hemm mod tajjeb Għawdex li minflok jgħidu jaqq jgħidu ħajt meta titqażżeż minn xi ħaġa. Jgħidu ħajt. Meta titqażżeż jgħidu ħajt. U Għawdex ġifieri hija komuni ħafna u m'hemmx differenza bejn hija u ħajt. U jekk taraha la mmellieħa u lanqas fin-naħjiet tal tas-South, jiġifieri ma tara nies li jgħidulek ħajt. Imma mbagħad għal xi raġuni partikulari din il-kelma teżisti fl-inħawi tal-Gudja, ta' Ħal Għaxaq, tal ta' Ħal Luqa, dawk jgħidulek ħajt. Ġifieri, u affarijiet affaxxinanti u tkun interessanti, ġifieri kif il-lingwa tajjeb tista' tikxef tajjeb il-komunità li wieħed jgħix fiha. Ġifieri x'kienu raġunijiet għaliex għadhom jużaw ħajt f'dak ir-reġjun partikulari, pereżempju. U l-aħħar waħda hija, imbagħad hemm id-differenzi kollha ta' kelma partikulari bħal bħal Nanna Kola. Jiġifieri filwaqt li aħna nagħrfuha l-iktar bħala Nanna Kola u jiena ngħidilha dejjem Nanna Kola, imbagħad skoprejt li pereżempju jgħidulha Sebellika wkoll Għawdex, ma kontx naf.

jagħżlu tajjeb dawn dawn il-kliem kollha, tajjeb mhux kliem biss anki bħala ħsejjes, u x'jirriflettu fuq il-komunità li jitkellmuha. Ġifieri kif nistgħu naqbdu ċertu kliem, tajjeb bħal mija f'dan il-każ Nanna Kola u xi oħrajn u ninvestigaw kif din il-kelma tajba ftit oħra u x'jirrifletti dan fuq is-soċjetà li titkellimha, jiġifieri juri bażikament huwa li filwaqt li għandna ċokon żgħir ħafna fil-pajjiż tagħna, xorta waħda nidentifikaw ruħna b'mod differenti tajjeb minn xiex, minn komunitajiet anki li huma ta' maġenbna. U fil-każ ta'

Tajjeb, jiġifieri dawn l-affarijiet huma interessanti u jikxfu kif filwaqt li aħna komunità ċkejkna żgħira u żgħira, tajjeb, hemm differenzi mhux biss li huma marbutin ma' raħal u jidentifikawna skont ir-raħal li nitkellmu, imma jidentifikawna wkoll skont ir-reġjun. Issa li rridu nitkellmu wkoll li dan l-istudju sar fuq fuq x'ismu, fuq nies li kienu 'l fuq minn 60 sena. Ikun interessanti ħafna li tistaqsi dawn lil nies li huma iżgħar, tajjeb li għandhom età ta' erbgħin sena u oħrajn li huma iżgħar, jiġifieri nies li għandhom fuq l-għoxrin, ta' sittax, u tara x'differenzi hemm. U minn hemmhekk, minn dawn id-differenzi li joħorġu, tara kif il-komunità Maltija qiegħda tinbidel. Ġifieri għax pereżempju ċertu kliem bħal sebbellika u l-bqija għandi dubji kemm kemm ħa ssib l-istess l-istess kwantità ta' varjanti tajjeb fost il-ġenerazzjoni ż-żgħira. L-istess ħaġa nista' nitkellem fuq il-fatt kemm il-Malti kemm l-Għawdxin għadhom ma jaċċettawx il x'ismu l-Malti Għawdxin oħra li jitkellmu bil x'ismu bil-Malti. Ġifieri ngħidilkom u għandi ħjiel jiġifieri ta' ta' tfal li jitkellmu bil-Malti u ma jħossuhomx iġġudikati, jiġifieri tfal Mal Għawdxin tajjeb li jagħżlu jitkellmu bl-istandard u u ma jħossuhomx iġġudikati. Jiġifieri l-lingwa minn dik in-naħa tikxef tajjeb il-komunità Maltija, tajjeb il-komunità ehm li qiegħda tinbidel. Daqshekk.
Għaw xie mistoqsijiet jew forsi xi ħaġa li.
Proset l-ewwel net, interessanti ħafna. U xtaqt nitolbok jekk mhix problema li tgħidilna xi ħaġa żgħira bis-sannati. Bis-sonnati, bis-sonati l-iktar li aħna magħrufin li inti minn fejn toqgħod Għawdex? Jien Għawdex noqgħod ir-Rabat imma jiena nitkellem bl-istandard Malti. Taf kif jirreferu.
Għax hekk hekk rabbewni għax nofsi Maltija. Qatt ma ħassejtek iġġudikata f'dak il-każ minn Għawdxin?
Le, ħa ngħidlek xi nħoss, li kultant inħossni ftit barranija fil-fatt għax ma nitkellimx bl-Għawdxi u nħoss li kultant ikun hemm min, mhux inħoss, hekk hu, jaqilbu għall-Malti standard u jien ngħidilhom le tkellmu komdi ta' miegħi mhux toqgħodu taqilbu, imbagħad jgħiduli aħna awtomatikament naqilbu x'nix ħadd ikellimna bil-Malti jew ikun hemm min jagħmilha bi sforz u ngħidhom le tkellmu komdi kif intom komdi. Tifhem imma inħossha eħe li taffettwalek il-mod ta' mġieba u kif iġġib ruħek mal-oħrajn. Efhem, id-djalett tas-Sannat huwa magħruf tal-plaċċati jgħidulu. Tal-plaċċata għal dik il-fatt li filwaqt li d-djaletti l-oħra speċjalment, mhux speċjalment, għalmi wieħed minnhom huwa dak tar-Rabat jgħidu ploċċott, pereżempju fejn ikun hemm binjiet fejn hemm vokali waħda fejn hija suppost tilqa' fl-istandard, bħal ċott, x'hemm iktar, ħoss, minflokha ħass. Tajjeb, u hemm oħrajn, tajjeb bħalissa kieku nsemmi insemmilkom ma nafx kemm, imma bħalissa ovvjament mhux qed niftakar. Aħna ngħidu tal-plaċċat. Fil-fatt lilna tas-Sannati jgħidulna li aħna tal-Pepe. Għalfejn? Għaliex minflok ngħidu bejt, djaletti oħra jgħidu l-bajt. Tajjeb, għal bajt il-bejt, jiġifieri. U aħna ngħidu bejt u bajt, jiġifieri kif bħalma jgħidu l-istandard. Tkellmu ħafna l-Amaltija, ġifieri, ħa ngħidu hekk. Mhux hemm ħafna l-Amaltija, ta' hemm aspetti żgħar fil-ħoss li jixbħu ħafna l-Malti standard fejn fil-ħu l-oħra, fid-djaletti ta' ta' Għawdex oħrajn ma jużawhomx, l-ebda djalett ieħor, allura jgħidu li aħna tal-PP. Meta fil-verità ma għandu xejn x'jaqsam xejn xejn xejn għax bħal jekk ikun hemm kliem bil-qieqe bħal flimkien jew jew kien jew xih pereżempju is-Sannat jgħidu xeħ jew kien. Tajjeb, imma il-fatt li hemm dawk l-affarijiet li huma partikulari bħal platt u bejt u affarijiet oħra li huma marbutin u jixibħu ħafna mas-sannati u jixibħu mal-istandard fejn djaletti oħra ma jgħiduhomx allura inti ġġudikat li inti tal-Pepe pereżempju. Punt żgħir tal-aħħar, inti semmejt li l-Malti standard jiġi qisu bħal speċi Il-lingwa standard tal-pejs tiġi magħżula ħafna drabi mill-awtoritajiet speċi ta' kwistjoni ta' poter, skużawni, u hekk. Però hemm jien forsi kelli idea oħra li d-djaletti joħorġu mill Le, dik il-Malti standard huwa x'ismu, huwa l-varjetà li kienu jitkellmu l-inħawi tal-belt u tal-IS daw il-bqija, għax hemmhekk kien hemm il-klassi soċjali l-għolja, allura meta ġew biex jiġu jagħżlu lingwa li tgħaqqadna bħala lingwa, għażlu lilha. Tajjeb, fil-fatt Mikiel Anton Vassalli li jagħti xi spunti żgħar fuq id-djaletti, ġifieri fil-bidu tas-seklu satax, fil-eighteen hundreds bidu nett, lil dan it-tip ta' djalett li issa sar il-lingwa li tirrappreżentana iqisu bħala l-iktar djalett korrott għaliex huwa djalett li kien diġà mħallat ħafna u li kien daħħal fih ħafna kliem li ġej mit-Taljan. U huwa għalih skontu kien kellu jkun iż-Żebbuġi. Ma nafux għalfejn, għax hu kien meħħa Żebbuġi. Imma l-istess affarijiet nistgħu anke narawhom mid-djalett mit-Taljan. Taljan għalkemm żviluppa u sar differenti mid-djalett ta' Firenze, dak huwa djalett Firentin, għaliex kien huwa kien id-djalett li kien użat minn Dante, Petrarca u Boccaccio, li kienu l-iktar tliet persuni eżatti, influwenti letterali li kitbu x-xogħlijiet tagħhom. Tajjeb, allura meta ġew biex jagħżlu lingwa li tirrappreżentahom kollha għażlu dak.
Jekk ma jimpurtax Ruben, għandi xi tliet osservazzjonijiet forsi nista' nsaqsihomlok. Jiena niġi mill-qasam tal-edukazzjoni. Ejja ngħidu jiena li m'għandix, vera m'għandix djalett, jiena minn Santa Venera u djalett m'għandix. Li kieku jfettilli mmur ngħallem Għawdex u mmur ngħallem il-Malti għax jiena għallimt tal-Malti, se niġi ġġudikat jekk lill-istudenti Għawdxin tas-sekondarja nkellimhom bil-Malti standard? Dik ma nafx nistaqsijlek għax kif għedtlek, il-mod kif iħarsu lejn it-tfal, il-ġenerazzjoni jiġifieri ż-żgħira ta' Għawdex lejn min jitkellem bil-Malti standard, jien naħseb li nbidlet. Jiġifieri fejn inti m'intix iġġudikat. Li jien li naf jien huwa li meta xi ħadd kien għalliem tiegħi li kien jagħżel li jitkellem bil-Malti standard, kien jagħmilhom żewġ affarijiet. U aħna konna ngħidu fuqu, ġifieri dan hawn affar jieħdu id-daħal, fis-sens li dan jew jippretendiha, tajjeb allura konna naħsbu li huwa kiesaħ għax jagħżel li jitkellem hekk, jew dan jippreferi jagħżel l-istandard ħalli qisu ma jkunx hemm relazzjoni bejn mal-istudenti tiegħu, ġifieri huwa jżomm id-distanza magħhom u l-istudenti jkunu jafu li Inti, tajjeb, hemmhekk postok huwa ta' u r-relazzjoni tiegħek hija bejn student u għalliem. Ġifieri jekk inti mbagħad li jekk inti pereżempju ħa taqleb u tibda titkellem bid-djalett, jindunaw li r-relazzjoni tagħhom inbidlet u saret waħda iktar ta' ħbiberija u iktar informali. Ġifieri jekk xi ħadd li jagħżel jitkellem bil-Malti, fil-każ tiegħi u fiż-żmien meta kont hemm jien, kont tkun iġġudikat, pereżempju. għandi għandi għandi pereżempju għalliema partikulari. Imma mbagħad skont ukoll għaliex konna nafu pereżempju din kienet Maltija li żżewġet Għawdxi u ġiet toqgħod Għawdex. U meta kienet tkellimna bil-Malti, sa ċertu punt konna mbagħad niġġudikawha. Imma jekk konna nkunu nafu li huwa għalliem li huwa Għawdxi, tajjeb, imma jagħżel li jitkellem bil-Malti hemmhekk ħajkun iġġudikat. Jgħidulu t-nbatta l-pepe kif qed inna l-ewwel. Tieni osservazzjoni, l-ewwel semmejt li s-Sannati għandu ħmistax il-varjazzjoni vokali differenti, ma kif irreferejt għaliha. Il-a e. Tista' forsi tgħidilna kelma kif tiġi mlissna pronunzjata? Diffiċli.
Il-e, bħal can, mhix e. Ġifieri jekk ta- ma ma nafx jekk innotajt xi Tipprova tħ- differenza. tħoss il-qawl e ma fl-istess ħin hija b'xi. Hija iktar jew- miftuħa, hija iktar e li iktar iktar miftuħa. U ma nafx kif ħanispjega, inti naħseb fit-termini tal-fonoloġija tifhimni, na- nies oħra le. Ġifieri l-e sa ċertu punt hija Inqas miftuħa mill-A. Jekk tgħid A, tajjeb, għandek ħalqek li qed tinfetaħ. Jekk tgħid E, ħa jinfetaħ inqas. La, E, bejn wieħed u b'mod l-iktar sempliċi huwa dak li jiġi bejniethom. Tajjeb, u l-aħħar kumment, jekk jogħġbok, jiena peress li ngħallem ġieli nara xi studenti. Fil-fatt fl-istudju tiegħi mbagħad skoprejt li mhux dejjem toħroġ, jiġifieri Kemm nistgħu niġġudikawha bħala vokali li tieħu sehem fid-djalett tas-Sannat, lanqas kienet ċerta issa għax kien hemm vokali oħra bħal tut. Aħna ngħidu tut imma fl-Għawdex jgħidu tiwt, pereżempju, li kienet meqjusa bħala vokali waħda. U meta fl-istudju l-ieħor ta' wara mbagħad ġieni dittong. Ġifieri kont qiegħed minn għalija ħansib il-ġismu kont ħa niġġennen, ġifieri minn għalija mort bitti li jiena ħa joħroġli ħa joħorġuli l-formi ngħidulhom il-frekwenzi ta' dik il-vokali, meta mbagħad naraha li kienet dittong. U fil-fatt mhux mhux ma għamiltx analiżi tagħhom bħalma għamilt għall-każ tal-vokali l-oħra.
Ġieli jkolli studenti li għandhom id-djalett, huma Maltin u li għandhom id-djalett u ġieli fil-kitba pereżempju jiktbulek jistu. Għax huma jlissnuha hekk, flok jistgħu jlissnu jistu. Kemm forsi inti wkoll mill-qasam tiegħek ukoll tal-edukazzjoni taħseb illi l-Għawdxi jew djaletti oħra jinfluwenzaw il-Malti standard meta jiġu biex jiktbuh?
Eżatt, le, le, le, żgur. Jiġifieri speċjalment l-istudenti Għawdxin. Studenti Għawdxin jiġifieri ma jużawx l-istandard isibuha diffiċli ħafna. Mhux mhux kollha jiġifieri hemm ħafna imma ħafna tfal li li huma influwenzati u naf jiġifieri li li hemm tfal li speċjalment f'dak li d-differenza bejn tiegħu u tiegħi pereżempju jew tiegħu imma huma jiktbu tiegħu. Għax huma mdorrijin bil-qewem b'dak id-dittong, u tant kemm-il darba jgħiduh li jiġu influwenzat anki fil-kitba. Mbagħad għandek il-kliem bħal ramel li jiktbulek ramal għaliex hija iktar sottili, tajjeb? U dik id-differenza pereżempju kont domt ħafna bħal ramel pereżempju ramal kont ngħid. U kienu jindunaw, inti Għawdxi? Iva. Mill-ewwel kienu jindunaw. U oħra l-o. Il-qo, il-kuntest fejn tintuża l-qo f'Għawdex hija differenti ħafna mill u hija limitata ħafna minn kemm tintuża fil-Malti. Allura meta jkun hemm kelma bħal konna, ma jgħidulikx konna, jgħidulek kinna. Il-qo, għax aħna ngħidu kinne. Allura il-qgħa ma jkunux jafu kif ħa jlissnu għal Għawdxi. Dik ninnutaha speċjalment meta jintervistaw lil xi ħadd li huwa Għawdxi fuq it-television u dik l-ewwel ħaġa li toħroġ. Jiġifieri jgħidulek kienna u jgħidu jgħidlek ma jkunux jafu li qed jiżbaljaw.